केहू राज कर जाई तो मानव के जिंदगी में अगर पाप करैत करैत अगर पाप के घड़ा भरि जायत हमरो के लगही सुतालिए अमा भोला रोज भांग खा के करल डरा

समही रुलावे समही नाच नचावेला क्या ओहो, बात है? दियो, सही बात यहाँ पर एगो इंटरटेन वाला गाना कह दियो तो जे अपना सबके जे पहले एगो होली तोली में जे कनी पर्दा में गाना है ओहन इंटरटेन वाला हम्म, बहुत दुखद समाचार गाना श्रोतागण को गाना सुनाओ। कुछ गाना के कहीं- गनगनौआ जे बना दै आब- छलियै अपने सबके बीच पुरान जते एखन बजलहुँ ताहिसँ एकटा हटि कऽ अलग चीज सुनाबऽ जा रहल छी चल दू हजार चौबीस मे देखा दू हजार चौबीस मे देखा फाइव जी मोबाइल के होलिया में अला भौजी चोलिया हम फायर के जिया जिया और ई वाला कहियो ना कन्या वाला कहियो नहीं रे बड़ पुरान हो गेल अरे दिल के दरवाजा पर केहू राज कर जाई तोहर फूलल फूलल फुलौना तोहर फूलल फूलल फुलौना कहियो आवाज कर जाई एकरा अपने सब गलत नहि बुझबै मानवके जिन्दगीमे अगर पाप करैत करैत अगर पापके घड़ा भरि जायत ओकरे कहै छै फूलल फूलल फुलौना बेसी जे पाप भरि जाय तऽ कहियो ब्रस्ट भऽ जाइ छै ताहि दुआरे कहै छै कहियो आवाज कर जाइ हँ आओर तऽ ई एकटा शान्तिक आओर धार्मिक संदेश अछि कि अपने से मानव के जिंदगी मे आओर दोसर गाना कहियौ। अधिक पाप नहि करब हँ, आओर दोसर गाना समझा दियौ कनि लोक कहै छै गाना खराब छै हँ गाना खराब छै हँ ई गाना हमरो के लगही सुतालिए अम्मा भोला रोज भांग खा के करता डरा अम्मा मैना रानी कहै छथिन मैया पार्वती से काहे हो माता पार्वती कहै छथिन आधी आधी रात भोला भांग पी के आबेले

बसवा के खाम्भा भोला रोज भांग खा के करता डरामा भगवान शंकर भांग के अनंत प्यारा चीज मानै छथिन हँ मैया पार्वतीके बार बार रिक्वेस्ट करै छथिन हम खेबे करब भांग ताहि दुआरे माता पार्वती के पत्नी नहि चाहै छै कि हमर पति नशा मुक्त बिहार रहए नीतीश कुमार जकाँ

काम कैला पे ना भर छाई एखन एकटा ई संदेश एहि दुआरे कहलहुँ दारू निछट बंद छै तकरा बाद ओ होम डिलीवरी भऽ रहल छै एकर मतलब ई गलत बात छै किया देखियौ दारू बिहारमे बन्द छै आ तैयो कोनो कोनो पत्नी सब जे छै से पति पर प्रेशर बना दै छै कि अहाँ दारू पी के आयल छी। तऽ मजबूरी भऽ जाइ छै जब अहाँ जँ कहबे करै छी तऽ कनि पीबिए लेब तऽ की हाँ, तो दारू तो बिहार में बंद छै ये अरे हम बा। पीबै छी नहीं, अहाँ झूठे के शक करै छी नहि नहि बन्द नहि छै डेली दस टा गाड़ी धराइए एहन गलती हँ हँ इएह टा कानून एकदम नहि प्रतिपालन भऽ पयलै नहि तऽ हमर मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुषके नामसँ जानल जाइ छथि बिहारमे एखन धरि जतेक मुख्यमंत्री बनला एक नम्बर स्थान श्री नीतीश कुमार जी के छनि छै ने एकेटा कानून हुनकर फेल भऽ रहल छनि दारूबंदी किया अगर दारूबंदी सशक्त से भेल रहिते तऽ डेली दारूबाज पीबऽ वाला जेल नहि जेते ओकर बात हटाओ बेचऽ वाला बड जेल जाइ छै आ तीनिए चारि दिन मे कहाँ दिन सुनै छियै देखलहुँ हन नहि हम्म, बेसी टका दऽ कऽ ओकर अलग कस्टडी छै कि किछो छै तुरन्त बेल करा कऽ दू तीन लाखमे निकलि जाइए फेर ओहिना बेचय लगै छै सुनबे करै छियै हम एहि सभके भिर नहि जाइ छी सन्त लोक छी एहन काज नहि करै छी चलो आब नयका दोसर गाना कहियो एगो हँ केहन हमसभ अपन बोल माध्यम हमसभ अपन बोल चैनलके माध्यमसँ अपने सभके समक्ष रङ्ग बिरङ्गक कार्यक्रम पहुँचाबक कोशिश करै छलहुँ अपने सब देखै छलहुँ सुनू अपन बोल हम अहाँ तऽ मिथिलाञ्चलमे छी एकर नाम कतेक सुन्दरसँ राखल गेल छै अ माने भेल अपन अपना अपन ब्लड रिलेशन प माने भेल पराया आ न म न मतलब भेल जकरा नहि देखयवला छी तऽ सब आदमीके से आग्रह करै छी एकरा तीनूके मिलाके भेलै दोसरो आदमीके देखू हमरो देखू आ अपनो मानू सही बात एकरे नाम छी अपन आ बोलके मतलब भेलै हम जे बजै छी से सुनू पहिले सुनू सोचू आ तब फोकस करू एकरे नाम छियै अपन अपन बोर्ड फेर कमेंट करू आ फेर कमेंट करू आ संगे शेयर सब्सक्राइब सेहो करब बाप आ फेसबुक पर फेसबुक पर लाइक मारब की नाम शेयर छै कऽ देब फॉलो कऽ चलो, देब बंद कर हम्म,